ס'איז דא א באקאנטע תלמיד פונעם חפץ חיים וואס האט געהייסן ר' משה לאדינסקי, ער איז געווען פון די גדולי התלמידים פונעם חפץ חיים לערנדיג צוזאמען ביים הייליגן חפץ חיים מיטן פאנאוויטשער רב און מיט אנדערע גדולי התלמידים, איין טאג איז אים בייגעפאלן א מורא'דיגע געדאנק, אז מען גיימער אויפשטעלן א כולל פאר קדשים וואס מען גייט נעמען פערציג אינגעלייט וואס איז נישט האבן קיין שום דאגה אין זייער לעבן, זיצן און הארעווען מיט א געשמאקייט, אויסוואקסן גדולי ישראל, און ער איז אריין מיטן פלאן צום חפץ חיים, און חפץ חיים הערט אים אויס, און חפץ חיים זאגט אים ר' משה געגאנגען פאר ארויס שאפן דאס געלט פאר די ערשטע יאר אז מען גרינדן אזא כולל, ער פארט אראפ קיין מאסקווע צו גריסן דארטן א גרויסן בעל חסד, מיסטער טשעריסקי האט ער געהייסן, א גרויסער באנקיר און א ביזנעסמאן, א גרויסן מיליאנער. ער מאכט אן אפוינטמענט, דער איד נעמט אים אויף מיט א מורא'דיגע אהבה, מיט א מורא'דיגע געשמאק, ר' משה זעצט זיך אוועק און הייבט אן רעדן מיט זיין געשליפענעם צינגל, די חשיבות פון וואקסן גדולי ישראל, דער מיסטער שריסקי, איר האט געהערט פון רבי יצחק אלחנן? זאגט ער, אוודאי, זאגט ער, אונז גיימער אויפשטעלן פֿערציק רבי יצחק אלחנן'ס, אויב איר וועט זיך אנרופן ווארעם צו געבן פאר בני תורה אן שום קיין שום דאגה, לעבן מיט א ברייטע קאסע, אז זאלן קענען זיצן בוקר ועד הערב און הארעווען על התורה. דער מיסטער שריסקי נעמט א טשעק, שרייבט אויס גלייך, ער דעליווערט עס דא אין האנט אריין פאר ר' משה און ער געבט אים אזא זאג. זאגט ער, ר' משה, אפילו פונעם גאנצן כולל פון די גאנצע פערציג אינגעלייט וועלן נאר ארויסקומען איין ר' יצחק אלחנן, בין איך מסכים אויפן געשעפט דיל איז דיל. אבער ר' משה זאגט מיר דעם אמת, איך בין א ביזנעסמאן. אין מיין לעבן האב איך נישט געזען א ביזנעסמאן זאל זיין סוקסעספולן וואקסן א מיליאנער אויפשטעלן ריזיגע ביזנעס אוי מען שוויצט נישט פאר דעם אוי מען האט דאך נישט גוט געשוויצט און געהארעוועט און געריסן פון זיך שטיקער שטעלט מען נישט אויף קיין גרויסע ביזנעסער איר מיינט הרב יצחק אלחנן איז געוואקסן ווען ס'איז אים געווען לייכט און ס'אים געווען געשמאק אדער רבי יצחק אלחנן איז געוואקסן ווען ס'איז אים געוועזן שווער ער האט געריסן פון זיך שטיקער. ר' משה הערט אים אויס און ער זאגט אים איר ווייסט מיסטער שריסקי איר זענט גערעכט. ער נעמט דעם טשעק ער צערייסט עס, מיר גרינד מען נישט אזא כולל, פאר לאך קען א זאך נישט אנקומען, מענטשן שטייען און מיר דאווענען יעדן טאג, מיר דאווענט מיר בעט דעם רבונו של עולם רבונו של עולם איך דארף הצלחה איך דארף סייעתא דשמיא, זה ביקוי וזה ביקוי זה אין פרנסה זה אין אנדערע עניינים יעדער אויף זיין פארנעם, ער שטייט און ער בעט דעם רבונו של עולם עפן מיר אויף שערי סייעתא דשמיא, וואס האסטו געטון פאר דעם? וואס האסטו געשוויצט פאר דעם? וואס האסטו געטון פארן רבונו של עולם אז דער רבונו של עולם זאל עס צוריק טון? ווען א מענטש גייט אין גאס און הייכט אונטערשטע קומט אים אונטער א נסיון, און אנשטאטס ארויפצוקוקן קוקט ער אראפ, אדער עס קומט אים אונטער עפעס א געוויסע זאך אינעם ענין פון טעקנאלעדזשי וכדומה, און ער געט א מאך פון זיך עפעס א רייס א שטיקל, מיט דעם קען ער אנקומען אז דער רבונו של עולם וועט אים צוריק טון, געבן הויפענעס פון סייעתא דשמיא,